Hallo dir léif Nokucker, Nokuckerinnen, Lauschter, mat Fiberer, mat allguerten déi Leit deen Tomb Raider genau esou vill Spaass mécht ewéi mir. Ech fannen et fantastesch an ech hoffen Genau wéi ech wëll dir nach e bësse méi vun deem wonnerbare Spill hei gesinn. Et geet direkt weider wou mer d'lescht Kéier opgehal hunn. Mir hunn d'Ruine vum Trinity ass schonn do, déi sech de Wee fräi knallen bis no Syrien, voll an der Pampa. An jo, wärend si uewen mat hire fetten Helie ronderëm fléien an einfach e puer Plaze rasprengen, probéiere mir schéi klassesch eise Wee vu bannen fräi ze maachen.

Wat fir en 100.000 Millioune Falen hei ënnerwee ass net däin eescht. An awer mat Fress nach voller Blutt. What the fuck. Mä kuckt wéi gutt déi Hoer gemaach sinn. Also ech hunn deen Effekt net op Vollgas, well soss fiert mer Computer bei der Däiwel. Mee hei ass sou schnell keen erauskomm. Mä dat Dong seet aus, wéi wann een eng Glänner do scho vut ofgeseet hätt.

Ma da komm, kritt mer dat och ugewisen. Of course not! Do riets musse mer hin, mir ginn en anere Wee. Ah, do uewen ass schonn eppes. Komm, mir ginn hei. Hëpp! Nee, kënns. Wéi, du kënns do net erop? Lara! Hei kanns de awer erop. Jo, hei kanns de erop. Gek mat mir, hei kanns de erop. Nee gell. Ey du bass dat Supertalent, do kënnt en net eriwwer. Got to find a way to get up higher. Maybe I can raise the water. Ok, ech hätt meng mir kéinten ouni erop klammen. Bam, bam, bam! Dass déi Spitzhacke do net scho laang futti ass, gell? Geet awer och schonn schnell. Komm, hoppa! Geet och. Ass schéin, wéi ëmmer alles esou, esou wäiss gezeechent ass, wou mer eropklamme kënnen.

Yeah! Komm, du Hanne wollen wir hin. Wo kommt das ganze Wasser her? Con Cage! Wow. Und den anderen ist dann irgendwo... Oh, der gëtt der net méi. Soll mol lénks laanst schwammen. Mol hei en Eck kucken. Oh, si scho laascht. Do am Buedem, dann déi Kass. Mol erop kucken wat hei sou leeft. Äh dofir muss mer bestëmmt nach méi héich goen. Frère hatt zitt awer schnell. Ech muss rëm op Magazine no. Ech mengen hei war een vu mir si scho laanscht. Do uewen. Jump, jump, jump Lara jump!

Oh, jetzt wird da ah, doch du hast. So, rechts, links. Gehen wir nach rechts. Job. So in der Klamm oder Lage. Klammer heran. Oh. Drecksek. Scheieren se mech gesi se net. Oh ze spët sprang gedréckt. Komm laf an Ie yeah, Massive Jump. Wéi sportlech, gell? Hatt misst mol eng Kéier ufänke Parcours ze maachen do, dat wier jo de Wahnsinn. Am Donner géing e Salto dertëschent kommen. Guck wéi dat schlecht ass. Trëppele mer emol net do drop. Ginn awer och net ugewisen. Wéi soll mer dorobber schéissen? Hehe. Oops. Oh, mir eng Këscht vergiess. Ah, falsch Knäppchen. Got to raise the water. Schorre.

Gëtt also net alles ugewisen op der Kaart, dat ass och gutt ze wëssen. Komm, bam, bam, bam, ech schlo drop, hëpp, hëpp, hëpp, hëpp. An Nummer 3, Flatsch. Jëppa!

Moment, ech muss lus an vum Pummel rem sou rof erof klammen oder wei gesin ech dat? Do war ech scho bal drun. Jep.

Ech han den douden Kapp wech gerappt. Gudd Lara, gudd Lara, yeah! Ah lo kréie mer eng wonnerschéi Siicht. Yay, d'Spill ass eriwwer, mir hunn de Prophet fonnt. Wéi geil. Schuss ass natierlech keen Rallad. It's empty. No, no, wo sei mes? Oh shit. Du hues dech elo hoffentlech net dragelegt. Iwwerdreif. Set the charges. Oops.

Oops. Kill Switch! Dat nennen ech domm gaang. Oh, Zäit verpasst. Ech sto lo hin. Ech schlafen einfach mol. Lo keng Zäit fir ze liesen, wat do steet. Klammer op. Wou hängt den do? Oh, dee wollt ech awer net mathuelen. Tjo. Ja, schöne Wee frei gemacht. Da kann man opkratzen. Net do war dee geholl, wie Wollef. Oder spannend.

Dat war virdrun dat Dénge vun der Fal. Nee? Wou ech e Punkt krut, wou ech drop geschoss hunn. Hm. Affaire à suivre.

Verstinn ech awer iergendwéi, mee bon, hie geet souwisou mat. Go for it! Jonah? Schéin, schéin Technik. Schon mega Blutspritze aus dem Gesicht. Was hat das für verdammten Amateur, gell? Oh. Komm, look at den Jonah ran. Bam.

Herrlech! Oh déi ultra laang Cutscenes man! Ah elo si mer wou mer an der éischter Episode mam Maul gaang sinn. Scho rëm gudd op Plaatz? Nee. Oh shit.

Ass bësse kal, ne? So. An domat, so wann wir es bewegen können, yeah, so und ich euch vielmals merci für das Nachgucken und dass ihr alle gut schön brav weiter nachguckt, weil es die geflasht, das sind nicht nur alle Videos und für alle Video, mir das einfach so. Das erste Mal war der Wahnsinn, das hier ist.